Vawleicung khuaza ramkip ummi dawtmi nulepa uneno vialte hna Bawi Khrih min in nan dam cio hna lai ti zumhnak kan ngei. Atu zong CCN Channel nih zarhkhat chung kan khumh khawhmi thawngpang nan sinah kan van thanh ṭhan cang lai.
NFL America football champion cu Baltimore Ravens an si. San Francisco nih 49 er 34-31 in an tei hna. Tukum Super Bowl cu kum dang nakin aa phundang ngai. Ravens coach John Harbaugh le 49 er coach Jim Harbaugh hi unau an si. Super Bowl ah unau a tongmi a voikhatnak a si. Cun Ravens team captain Ray Lewis a donghnak pi kem zong a si fawn. Rel us hi Pathian a zum taktakmi a si. Media le mipi hmaiah Pathian a thangṭhat peng. Cun a angki tangah Salm sungkua le pakhat hi a ṭial. Super Bowl trophy an ngah lio zongah khan Pathian thawngin a si tiah mipi hmaiah a chim. American football aa din hnu in cun Bawipa caah ka ṭuan lai tiah ESPN news le media hmai ah a chim fawn. Super Bowl game ah a thiam bikmi MVP, MVP trophy cu Ravens quarterback Joe Flacco nih a ngah. Kum thong hi le kum hlei thum in cun a contract a thar in min thut ding a si le zangcel lei zohfeltu pawl nih cun kum khat ah tingzan hi a hmuh lai tiah mipi sinah an chim. Beyonce nih Super Bowl halftime ah ropui tuk in mipi caah show a piah hna le Mipi cu an lau dih ko. Minthang siseh, news reporter pawl nih siseh, ahopoah nih Beyonce Have Time show kha cu vawleicung ah zoh dawh le ngeih dawh bik a si lai tiah zumh a si.
Hakha mino phu khat ah an ser. Chinram khualipi Hakha um mino nih rak dirhmi phu February ni hnih thawk in Chin mino phu Chin Youth Organization tiah a min an thlen cang. Hakha khua Carson Hall ah Hakha Youth Organization Vazun Hero 2 tiah dirhmi mino phu li rianṭuantu minung sawm li ton le biaruahnak an ngeih hnu ah an thlen cu a si. Atu bantukin hmunkhatte ah umṭi kan rak duhnak a sau ngai cang. A caan nih a kan fonh bantukin a um ruangah kan i fonhnak hi a si tiah mino pakhat nih a chim. Biatak in ri thaisii kham ding, pawngkam thianhlim le zohkhenh ding, chiatni, ṭhatni tlangtlak ding, nunphung le ca ṭhanchoter ding, mah pawl ṭuan chuah ding Timhmi le saduhthahnak he Hakha mino cu dirh a si i phuket kan i fonh cu kan i lunghmuih tuk tiah an chim. CYO cu Hakha khua ummi ca lawng dirhmi a si lo. Chin mino vialte i pehtlaih khawh ding kan i zuam lai tiah atu lio CYO President Salai Van Chin Ceu nih a chim.
U Aung Min cu a kaa lawng a si. Nai Kawlram cozah le KIO-tan biaruahnak Shweli khua ah a rak phanmi Tengsing cozah nih thlahmi daihnak sertu U Aung Min cu thawnglatu pawl nih bia an hal i a kan halmi paoh pek dingah ka ra tiah a chim. Nain a taktak ahcun tlangcungmi nih zeihmanh kan covo kan hmuhmi a um rih lo. A kaa lawngin a kan pek tiah RCSS SSA upa pakhat nih a chim. U Aung Min nih tlangcungmi he ton biaruah tikah kan duhmi chim le i lak kha a si lo. An duhmi i thim kha a si tiah tuan thawngla pawl sinah a chim nain Shan ram chungah bia a kan kamhmi rithaisi biatak tein doh ding zong zeihmanh a tuah khawhmi a um lo tiah biaruahnak ah aa tel vemi upa pakhat nih a chim. Cun tutan biaruahnak nak zohniatu ah KNU le RCSS SSA zong a kan sawm ve i an biaruahmi zoh tikah lung a tling hrimhrim lo. Kahdaihnak sertu i timh loin kah cuahmah liomi tlawmpal daihter deuh ding lawng min a thut tikah zumh awk a har ngai cun tlangcungmi he February thla dih hlan ah i ton ding zong biakamnak panga an ngeihmi ah aa tel tiah a chim. KIO le Aung Min i tonnak ahhin a herh tukmi ralzaam miharsa bawmh ding le a fekmi kahdaihnak ser ding te pawl aa tel lo aa tel lo tikah lung a hmui lo tiah RCSS SSA upa pakhat nih a chim i atu an i ton khawhnak zong hi China le American nih forhfial chom in aa tongmi an si tiah Shen News cherhchan in kan theih.
Kachin ram Mitcina Bamaw lam pawngah a ummi Damak khuate nak karlak ah Kachin nu pakhat cu Kawl ralkap nih an tlaihhrem dih hnuah an thah tiah KIA ralkap hmai pawl nih an chim. Kachin nu na paw Khawngtawng cu chungkhar tling tefa he khua a sami si. Kawl ralkap Kachin khuate hmunhma an phak paoh ah zei sual lo mipi an, an tlaihhrem hna, an thah hna, a donghnak ah zoh dawh lo ngai in ampum an chiah hna. A voi a tam tuk cang tiah Jingpaw Kasa New nih a chim. Thunaiman nih Tingchun he rian kan ṭuanṭi bal lo a ti. Tulio Kawlram pi- pitu hluatdaw lutlai U Sui Man fapa nih ngeihmi Redlink Internet Company le Cherry FM Radio cu naite eihmuarnak ruangah rian in dinhtermi pehtlaihnak vuanci Tingchun he zeihmanh chawleh chawhrawlnak leiah rian kan ṭuanṭi bal lo tiah Thunaiman nih a chim. Nepiro ah eihmurnak le a thli thup tein ram tangka an ei ti ruangah tlaihmi pehtlaihnak vuanci he rianṭuanṭi pawl cu nawlngeitu nih kherhlai le biaceih lio an si bantukin ramleng um zauk phung cawlcanghnak aa telmi pawl nih ṭhu nai man zong tlaih ding a si ve timi bia an chim ruangah mipi sinah fianternak tuah a si. Ratling company cu a thli tein ralkap le a chungkhar lawng hman dingah sermi internet high speed broadband a si i kum thong hnih le kum riat hnu in mipi zong nih hman khawh dingin an ser ṭhan. A hlan ralkap chan uknak ah number pathumnak a rak simi U Shwe Man fapa Thu Na Man le Aung Tam Man nih an ngeihmi a si. Kawlram nuhrin covo buar le nawlngeihnak tuhchung in hman ruangah US le EU nih ramchung luhnak nawl le tangka phihmi an rak si tiah Asia Liberty News chirhchan in thawng kan theih. Philippines nih raltuknak vanlawng hleihnih a cawk. Tulio China he tikulh kongkau an buai lio ah Philippines nih runvennak thazaang a chap i South Korea ser FA Soma raltuknak vanlawng hleihnih a cawk tiah thawng theih a si. Kum thonghnih le kum nga American sin ah a rak cawkmi le hmanmi F panga hnu in Philippines phi ralkap nih a voikhatnak raltuknak vanlawng cawkmi le hmanmi a si tiah President zung biachimnak nawl a ngeitu nih a chim.
National Prayer Breakfast sunglaw tein an nei kho. President Obama le anapi Michelle cu February ni sarih kum thong he la kum hlei thum Washington Hilton Ballroom ah cozah minung thongthum renglo he thlacamnak an nei. National Prayer Breakfast hi kumchair in tuahmi a si. Congress le cozah minung a huammi caah thlacam ni a si. Obama President a tuan chungah kumfatin a kal kho peng. Mi hmai ah biatawi chimnak a nei. Kei cu Khrihfa ka si, Jesuh Khrih a zummi ka si. Ka nunnak ah ka zumhnak nih a ka bawmh le a ka luatter caan a tam tuk tiah a chim. Cun a van peh rihmi cu President Abraham Lincoln le Martin Luther King Jr. hi zumhnak le tuahsernak ah kuar bikmi an si. An zumhnak ah fek tein an dir, harnak an tonmi paoh ah ralṭha tein an pamh ngam. An ralṭhatnak le an zumhnak nih khan teinak an hmuhter hna. Cucaah ahopaoh Khrihfa si hna seh, Muslim si hna seh, Judah si hna seh, kan zumnak ah ralṭhabu tein le pakhat le pakhat i daw tein le i theihthiam bu tein ṭangṭi ko hna u sih. Kan miphun le kan ram caah ceunak kan si ko tiah a ti. National Prayer Breakfast cu tlamtling tein an tuah kho tiah CNN News nih a chim.
Liz and Dave muicawl cu Hollywood minthang pakhat a rak simi Elizabeth Taylor konglam aa thlakmi a si i mah thawngpang a theih sinin Lindsay Lohan nih a chuahtu phone number le Liz and Dave muicawl thlak dingah keimah kaa rem bik ti phun in a lem soi hna. Ka agent nih a ngah lo a ti zongah a poi ah ka chia lem lo, ka duhmi kha ka tuah ding a si ko tiah a chim chap i Liz Taylor muicawl thlak ding ahcun keimah tluk in aa remmi a dang hohmanh an um lo tiah a chim. Cun Liz Taylor zungzal tha a petu zong ka rak ka si. Zeitindah mipi nih an uar lai timi zong ka theih. Ka thiamnak dihlak hmang i kaa zuam lai tiah a chimmi Good Morning America News Cherhchan in kan theih.
Zeikaba Khin Sui nih mipi tukvelh a timh hna. Zeikaba company ngeitu U Khin Sui nih Rengkun pengkulh cozah pawl zei ka tuah ah a ṭhat lai tiah bia a hal hna. Ralkap chan ah Zeikaba company nih rak chuhmi lei hmunhma pawl a ngeitu he i cuh le i dohkalhnak a um ruangah Rengkun pengkulh cozah zeihmanh nan ka bawmh lo a si ahcun i ralvennak nawl phungning tein ka ngei tiah leihmunhma kongkau hlathlaitu sinah a chim. Mah leihmunhma hi Rangkun pengkulh Mingkaladung ah a ummi a si i tlangcungmi Karen miphun le Ngun miphun nih pupa chan in an rak ngeih cangmi a si. Kap le Zeikaba company nih a cozah hmunhma tiah an rak chuh hna i Tingsing kai hnu lei hmun kong hlathlaimi ah aa tel vemi a si. U Khin Sui nih U Khin Sui nih mi zohkhenhtu zahnih ka ngei, company rianṭuantu thongthum ka ngei i kalay hmun chung an luh ṭhan ahcun ka tukvelh cang hna lai. Cun mipi lei le phunglam ning in a dirkamhtu U Ne Myo Wei zong cawl kho loin hri in ka hren cang lai tiah a chim. U Khin Sui cu billion in a rum lai tiah zumhmi a si. Kum thonghnih le kum hra thimnak USDP party Amyota Hluttaw in MP pakhat a si. Zeikaba company cu Kawlram chungah a ngan bik construction company a si i Ahlan ralkap chan number pathumnak a rak simi atu Pyituh Hlutdaw Lutlai Sui Man i a fapa Tu Nai Man le Khin Sui fanu Zei Zin Let he an i um. Cun Khin Sui fapa Zei Ti Hat nih tlangcungmi Moon miphun Kawlram chung i Fidi Min Thang Naidal Han hi a ṭhit. Atu ah tlangcungmi cu covo a thei lomi le cathiam lo an si nek le zomh teih in an um tiah Nemyungway nih Tainlwin Times sinah a chim. CRC nih kum thong hnih le kum hlei nih annual report an chuah. Malaysia Chin Refugee Community nih kum thong hnih le kum hlei hnih chung i an rian ṭuanmi vialte le an phaisa hmuhnak le hmannak cauk ṭha tein an chuah khawh. CRC nih annual report an tuahmi cu Malaysia UNHCR zung le NGO rianṭuanṭi hawi vialte Chin refugee a bawmtu hna a cozah cheukhat sinah an pek dih hna. CRC nih report an tuahmi cauk a reltu hna UNHCR le NGO cheukhat hna nih CRC rianṭuantu sinah nan rianṭuannak a ṭha nan rianṭuanmi cungah kan i lawm tiah forhfialnak an chim tiah thawng kan theih. Malaysia ram ahhin Chin refugee hi minung thongsawma hrawng hi kan um lai tiah zumh a si. Hi chungah hin CRC hi Chinmi a tam bik caah rianṭuantu an si. Minung thongsawm thumnak tam caah rianṭuanmi an si. UNHCR zungah a lut rih lomi CRC khar aa tlaihmi hi minung thong hleihnih an si. Kawlram in mithar a rak phanmi hi thlakhat ah minung Zathum le zali kar hi an si. CRC nih thlakhat ah mizaw kan bawmhchanhmi hna le sizung sekhan i kan kalpimi hna hi minung sawm le sawmnga kar peng an si. Thonginn i nifatin te in kan kal kho. Rian ngei lo hna hi thlakhat ah minung hleinga le kawlkar lak an si peng, tiah CRC rianṭuantu Simon Sang Hre nih a chim. CRC nih thlakhat ah phaisa kan hmuhmi he RM thongsawm li hrawng hi kan hmuh i kan hmanmi he RM thongsawm thum le thonga hrawng hi thlakhat ah kan hmanmi a si tiah CRC chungṭuanpu Thla Awi nih a chim. Malaysia ram ah UNHCR zung luh duh le ramthumnak ah kal ding aa ruahchanmi hna mithar tam tuk an phak tikah kan lungre a thei. Tlaihkhih nih a tam, zawtfah nih a tam, CRC khar lawng aa tlaihmi hna cu bawmhnak le hmuh khawh a si loh. Nihin kan miphun chung i mualpho in khua a sami kan tampi cang. UNHCR le mithar lak an i tim ti rua lo. Nifatin inn le mithar an phan chin lengmang. Hmailei kong ruah ah kan lung a dong tiah CRC chairman Pu Lian Thluam nih a chim.
Korean fidi minthang nih Kawlmi a bawmh. Korean fidi minthang Han Hye-jin nih Kawlmi mei nih a kanghmi pawl a bawmh hna. Somo Enang cu Korean hospital ah mei nih a vun le a taksa vialte a kangh ruangah intensive care units ah chiah a si. Thong sawm thum dih ding a si. A nu le a pa cu misifak te an si ruangah an lungre a thei tuk. Mah thawngpang kha Han He Jin nih cun a theih i dollar thong sawmthum reng loin Sumo Enangte innchungkhar cu a bawmh hna. Han He Jin thawngin tlamtling tein Sumo Enang cu sibawi nih an thlop khawh. Han He Jin cu fidi minthang lawng si loin World Vision caah palai ambassador a ṭuanmi a si. Cun mizaw le misafak mi caah a phunphun in bawmhnak tuahtu zong a si tiah All K-pop media nih an chim. Vawleicung internet rang bik Hong Kong a si. Vawleicung internet a rang bikmi ram Bloomberg nih nikum July thla in September thla tiang hlathlainak a tuahmi ramhra pawl thawng a thanh cang. Mah ramhra thawng a thenhmi ah vawleicung internet rang bik a si zungzalmi Hong Kong, South Korea, Japan, Latvia, Romania, Belgium, Switzerland, Bulgaria, Israel le Singapore hna an si i American hi hleilinak ah a um i China hi za le kul thumnak lawng a si. Vawleicung internet rang bik a simi Hong Kong cu ramchung milieu buaktlak in le a cozah nih a ṭha bik in tawrel piak a si lengah sensor zong zeihmanh kham le phi a um lonak ram a si. Twitter meivan misual nih an den. Internet chungin meivan misual pawl nih a sang taktakmi fimthiamnak hmangin Twitter an den i a hmangtu mipi singhnih leng password an firpiak hna. A thli thup tein an timh nain an theih ṭhan. Amana in lut an i tim ṭhan i meivan misual zohkhenhtu an chiahmi pawl nih an theih hna tiah Twitter runvennak lutlai Bob Lord nih a chim. Meivan misual pawl nih an denmi Twitter nih den a tongmi mipi pawl password thleng dih u tiah Twitter in thawngthanhnak an tuah. New York Times le Wall Street Journal an rak den lioah Chinese meivan misual an si tiah thawng an rak thanh bantuk in mizei an si timi Twitter nih a chim rih lo. Atu Twitter an denning zoh tikah an thiam tuk hringhran ti cu a lang tiah Poplar nih a chim chap. Twitter le Cozah bia kan i ruah lai i zeitin meivan misual kan runven lai timi le phunglam ning in rianṭuan kan i tim tiah Twitter phei ah an ṭial. Jared nih a voihnihnak FA thiam bik laksawng a hmuh ṭhan. England le Liverpool a laikal Steven Gerrard cu FA nih kumkhat chung a thiam bik laksawng pekmi a voihnihnak a hmuh ṭhan. St George dinhmun Dum chungah tuahmi a thiam bik laksawng thimnak ah caankhat lio England minthang bawlung chuih thiam a simi Sir Bobby Charlton nih laksawng hi a pek. Steven Gerrard nih Manchester United hmaikal Danny Welbeck le Chelsea hnukham Ashley Colnak tam deuh in hmak a hmuh. Kum thonghnih le kum sarih lio ah voikhat a rak hmuh bal cang i England i a chuihṭi hawi Frank Lampard le Wayne Rooney nih an hmuhmi zong a phanh ve cang hna. Kum thonghnih le kum hleihnih Europe Cup lioah England pumpululh phu hruaitu zong a si i a chuihthiam bik minṭhatnak zong a hmumi a si. Kum thonghnih le kum thum mipi nih rak thimmi David Beckham tluk in tukum ah Steven Gerrard nih hmak zong a hmuh ve. Mah a thiam bik laksawng hmuh khawh dingah FA website nih mipi singhlei riat leng in nih thim hnu lawng hmu khomi minṭhatnak a si tiah Kawl.com cherhchan in thawng kan theih. Apple nih iPhone 5s a chuahzau lai. Apple company nih a sermi iPhone 5s cu June thla asiloah July chung ah a chuah kho men tiah KGI security ah rian a ṭuanmi Mingchi Ko nih a chim. Mah kong he pehtlai in Marco Morse share a ngei pawl sin i a chim ning ah iPhone 5s cu iPhone 5 he aa lo ngai nain a rianṭuan ning a rang tuk lai. A7 chip, fingerprint sensor, camera f2.0 aperture, smart LED flash, Jawbot in projector pahnih aa tel lai. Projector pakhat keyboard caah a si lai i pakhat monitor displays caah a si lai tiah a chimchung. iPhone 5s cu iPhone 5 nakin a zaang deuh lai i a zaang deuh lai. A man zong ding deuh lai i a rang phun ruk in chuah fawn an chuah fawn lai. Cun an lok in zuar a si ahcun dollar zathum sawm nga in zali sawm nga karlak hrawng a si men lai tiah Khau nih a chim. Taiwan hrambun IT lei kongkau a tuaktan zungzalmi DG Times zong nih iPhone pung body plastic in sermi man fawite in zuar ding a chuak zau lai tiah a chimmi Asia Channels News cherhchan in thawng kan theih. Ngaknu pahnih nih inn pakhat le mawṭaw pakua an duah. January na kul na kua kum thong hnih le kum hlei thum ah khan Aizawl Bethlehem sang inn pakhat le mawṭaw pakua cu aho ti an hngalh lomi nih an duah i minung a thimi cu an um lo. Thil an duah ning hi Aizawl mipi khuaruah a har tuk ruangah investigation team nih cun ngaknu pahnih Khe Lal Chan Him I le Lal Lawn Kim I Bethlehem sangmi zong February naruk ah khan bia an hal hna i inn cu anmah duahmi a si ko tiah an ti zeiruang ah dah nan duah ti an hal hna tikah zu kan ri tuk le kan duah ko tiah in an leh hna Ngaknu pahnih hi Central Jail Aizawl ah an chiah colh hna. Mipi nih inn duahtu mi an tlaih an si ti thawng an theih tikah mi tampi cu Aizawl Police Station ah an kal. Sihmanhsehlaw Central Jail ah chiah an si ti an chimh hna hnu ah an ṭin ṭhan. Atu tiang ah hin inn a duahtu hna inn cu Mizoram Police nih mipi nih an duah ve sual lai ti an phan ruangah an ven ve tiah thawng kan theih.
New Delhi Kawlram refugee milu rel a si lai. Indian ram New Delhi i a ummi UNHCR officer nih Burma refugee milu kan check lai tiah January na hleikhat kum thong hi le kum hleithum zanlei nai pahnih ah DCCF upa UNHCR office ah an auh hna lio ah Chief of Mission nih a chim hi mulu relnak hi February na kul nanga kum thong hi kum hlei tuk in kan thok lai cu hlan i kan thok sual a si le thong kan i then than te hna lai an ti hi mulu relna UNHCR nih an tuah duh hnawh channak a ruang bik cu Burma refugee hi manung thong hlei ni dengmang UN cizin ah an um i information kan pek khawh mi hna hi cetco hrawng an si i cetco hrawng hi information kan pek khawh lomi hna an si tiah chief of mission nih a chim culawng si loin malaysia army tampi an i ṭhial ti thawng kan theih cun mizoram ummi le mizo miphun le minibur zong refugee an sawk ve ti thawng kan theih kannih UNHCR cu Geneva in milu umzat ning tein budget pekmi kan si caah minung check kan duhnak a si tiah a chim. Cucaah February ni kul le nga kum thong hnih le kum hleithum in Burmar refugee inn kip ah kal in kan i check hna lai tiah Chief of Mission nih DCCF upa hna sinah a chim. Mah vial hi zarkhat chung kum khawm khawmi thawngpang cu an si. A rak nga i rak lengtu nun cung a lunglawng tampi kan nei. Hmalei zong ah rak leng i rak ngaih khawh kan zuam peng lo ti kan i sawm hna.